Chu bei leh vek ule. Hei Vainia tun episode hi special khawp mai a, special guest kan nei dawn a, kan la tlang zarh chiah lo ang a, Vainia hianin kan special guest tura hi kan sawi zau lawk duh a, Mizo thalai te hnena fitness leh hriselna thei tawp a lo tlangau pui thin leh a taka practical a nun pui thin Miss Mizoram platform ah te pawh lo chuangkai tawh a nia, ani hi. Vainia kan zinga hei kan gym vlog hna ah kha hei a rawn pel thei dawn a kan lawm khawp mai a media cell chairman ka bulah a awm a tin kan finance secretary leh kan treasurer te an awm a Vainia hianin an ni thlazarna hnuaiah hianin Vainia kan special guest kan introduce dawn a ni miss baby lo kal se khawngah in scooty rawn tlan nasa deuh hlek a ka inau chhuak chiah nangin. Oh hello Miss BB. Oh chibai ule.
Chibai chibai.
Ente voin nia hian hei kan zing ei ron tela kan lawm khawp mai a. Ke ma deuh ka lawm lutuk. Oh ente fitness hi i tui zawng a ni em? Oh ni lutuk hei ka theng ang chuan in ka ti chho ve. Ah zel chu nia. Oh a nuam pawh ka ti. Oh oh kan din dan hi awn deuh hlek a. Hei kan din dan hi chik deuh hlek a ni. Voin nia hun nuam tak kan hmang tur ah beisei ila Miss BB hian in A interview leh eng eng emaw min kai hruai se a hmun a hnenah hlan tawng le. A hmasain BBFAM ten in programme hnu tak fanpui tura min sawm avangin hmasain lawmthu ka sawi a. Thirtu zawng zawngte hei BBFAM ten an programme chhunzawmna kal zel a ni dawn a. Hei tunah hianin Tuikual North ah Flex Gym ah kan kal dawn a, ah tichuanin ih a chhungah khianin kan lut anga ah a chhunga a neitute leh a remchang awm ang apiang te kha kan kawm dawn a ni. Let's go!

Hei tunah hian Flex Gym ah kan awm a, a chhungah kan han lut a, hei kan hmuh ang hianin a nuam em em mai a, tichuan an equipment te pawh an hmanrua hrang hrang te pawh kha a tha em em a, tichuan a hmasa in hei ka bulah hianin ahh hemi Flex Gym neitu leh hela pangah hianin Gym Trainer an awm a. Aa, hmasain self introduction kha mi han neih sak hmasa se a tha awm e tichuanin aa flag stream hi khawi lai takah nge a awm tih te chuan aa a chhan chu eng nge mi tam tak te lo kal duh te pawh khan lo la awm thei a chungte tan a hriat a awlsam zawk nan khan.
Awle ti bai u le. I, ka hming hi Zone Sang a nia, Zone Nuna min ti mai zel a. Tuikawl North Huaima Hall bulah hian kan awm a. In hriat dan tur chu Din Thar to RTP kawng Hemi ah hian in rawn tlan chho nga tuikual North Waimea Hall bul a tlan peng chho deuh ah khan a ni mai kan gym awmna lai chu. Chuan a chhak ah khian free parking sawm nga vel chu two wheeler chu leng ang tiang vel chu a awm bawk a. Chu chu member te in rawn tlawh duh ni chuan engtik lai pawn kan Sawm reng a cho tih kha ka sawi duai a. Vale, a lawmawm lutuk e. Aw, tichuan he lamah hianin gym trainer a awm a, khaw ngeiin a hmasaiin self introduction min neih sak hmasa se la. Ka hming chu Silas Hruaimawia a ni a, Hruaia min ti mai a. I, tunah hianin Flex Gym ah hian trainer in ka awm. Aw, Pu Zawnunai hi kan zawh chhunzawm a nghal mai eng a. Ahh, engtik ka ṭeng nge Flex Gym hi i in din ṭan?
Tun February khan bungrua kan zu la kan tan nghal chu ni deuh mai a chuan tunah hian member hi list ah hian zahnih leh sawm pahnih kan awm a chuan mahse an vaiin an kal rual vek kher chung lo a kha kha chu hawn avanga registration rawn tih a ni mai a. Chutiang em em chuanin kan lu lutuk lo a ni mahse regular member hi an awm ve a, khang ho khan gym workout chu ti nuam ve a, chu chu kan lawm ve na a ni chu. A tha hrim hrim e ni e, chung ho te pawh la la regu lem lo te pawh kha hei in hawn thanna te pawh a la rei chiah lo a, nakinah chuan an la pung zel turah te pawh ngai ila a tha awm e tiraw, a chuanin. Ahh i tah hruaia kha kan zawt ve leng a, a ni kha kan sawi ang khanin gym trainer a ni a, ahh tichuan angin nge i tra hemi ahh a timing hi in kalpui? I zing lamah hianin nga leh chan ve tanga dar pua thleng a nia, chuan tlai lampang hi tunah hianin fur a rainy season deuh vang hianin dar thum atanga dar pua Thleng mahse kha chu mahni duh ang khan a rawn work out theih tho, dar sawm thleng te pawh a theih vek kha chu. A ni chhun lam chhun lamah te i tih ve ziau ziau chang te i nei em?
I nei tho aw, i a khat tawk hianin i hei a hman lo, tlai a rawn kal hman lo emaw zan a rawn kal hman lo te a piang ho kha chhun a rawn work out duh ang kha chu a theih vek.

Hemi a gym fee hrim hrim hi sang khat a ni bawk ta.
Khami khanin admission fee khan kum khat chhung ang kha a mi? Aw, i one year kha a cover ta maw?
Chuanin i engtin nge training hi in kalpui dan? Hei tunlaiah chuan tha lai ten fitness piahah eng nge nia body building te kan uar thar em em a khatah khan engtin nge khan kha a hrangin in nei hrang em tih kha hriat a chak awm. I tunah hianin i. kum upa lam deuh te leh thalai kal hi an tam ta tiang ah chuan thalai bik ah hi chuan in strength and condition training hi kan pe ta tun ah hian ih kum upa lam deuh ah hi chuan in fitness leh ih fat loss hi kan kal pui deuh tlangpui cardio excessive deuh in kan kal pui thin. a ni tak chu a ni a hmeichhia hi kal an thahnem ve em a chhan chu hei eng nge niang fitness te kan tih chuan i kan rilruah mipa hi eng nge niang a lo tla na zawk thin a eng nge a lang tam te a kal tam te pawhin a ni thin zawk a hmeichhia hian in a tun hnai chhoh ah hian in kan uar thar te ni hria em heta pang hi i hmeichhia hi nia kan uar thar ka te a mizo keimah ni society hrim hrim ah hi chuan i a hmeichhia a hmei a pa hian in Thalai kum upa lam te pawh ni tho ta i gym kal kan intih hmu a, a tha let tuk a. Mahse i proper training anga rawn kal ang hi chu an tam lo i intih hmu phur thut a rawn kal ang hi an awm deuh nual a maw. Tianga chuan. Ni e tiraw, ni e ka khawvel changkana te in ti hianin min
lu chhuah chho a, i kan lo uar thar zel tur te pawh ngai ila. Tichuanin. Pu Zu Nunei hi kan zawh chhunzawm leh nghal mai anga hei BBFAM hi hianin programme hrang hrang te an lo buatsaih thin a, Mister Mizoram te, Man's Physics tih te. Tichuan hei hi a tha i ti em?
I tha ka ti khawp mai a, chuvang ania tun kum pawh hi tel ve hi kan tum a, keini pawh hei kum khat pawh kan la ni lo a, thanga vel ni chung hianin kan tum ve em em a e pahnih pathum vel hi chuan in train ve a tunah hianin chu chu a lawmawm kan tia i a hrim hrimin hemi association ti mai ang a lo awm hi keini a physical fitness lampang lawm tan chuanin a tha em em a baka gym te hei Member te kan lo ni ta a, gym nei te, khatiang ah khan in kan harsat na te, kan buai na te, ih min chin fel sak thei tu leh min buai pui tu association tha tak a lo awm hi ve chu tha ka ti em em a, hman a tang a ka lo awh tawh leh ka lo duh tawh lo nia, tiang a in lo din chhuah theih leh tiang competition hrang hrang in lo tih hi a lawmawm ka tia.

Tin chak hi chuanin hman atang chuan Physics a zar kawtah khan Physics hi a awm a, kan kal thin a tuna Nelson a te Fee te te ho hei Mate te te tuna gym nei deuh ho William a te ho te kan ni deuh fur mai gym hrang hrang kan ṭhen zo chu paruk pasarih vel chu kan hawng ve tawng kan ṭhen zo ah hian keimah hi a last na ang deuh chu ka ni ta chuanin hei kan veng chungah hianin a awm lo hrim hrim a gym hi din thar khup an pan deuh ber a ni ta chuanin hetia in hnuai a ruak reng a awm ai te chuan tiin hetia ka dream kha a lo hlawhtling thei dawn nih chuan hetia ti kha din chho ka ni ta bakah mahni lo phur bawk nen ti khanin pathian zarah te hian a lo hlawhtling chho ve tan dawn chu nia, ama kaihhruaina zarah nge kan thlen dawn chu ka hre lo a, ni mah se nangni association lampangin awm bawk a, khi thui tak chu kan thlen chu ka ring. A kha fitness lamah te eng nge niang i tui nasa a, i tui thin zia te i rawn sawi a ni, a hma in competition velah te i lo tel ve tawh thin a, Mister Mizoram tih velah te i lo tel ve tawh thin a. Ka tiang lampang ah chu a lang vak lo, keini ho te chu.

I kan hre theuh anga Utai Kawn top three te zing ami kha a ni a. Tichuan hei eng nge niang kan han inhmuh takah chuanin zawhna tlema zawng kha han inzawh ve kha kan duh a. Tichuan hei BK khawi vengah ngeiawm hrim hrim tuipual north ah hian a miawm. Ni lo, a par ka nanah sawn. E e e chuta tang chuanin i kal vang vang tih nan emaw? Aw. Kal ve tang tang nih hi. Kum in zan nge kal tawh? Khum ka la tling nang. Car hnih ka kal na chauh a ni tunah hian maw? A ni, hmun dangah te i lo kal ve tawh thin an, gym dangah te. Ai la kal miah lo a, hei a len luh satliang hi chu kan leng lut zauh zauh a, thenkhat ai chuan khawih engmah khawih lem lo. Mahse, hei hi tuikhual ami hi ka Pi te, ka u te ta nia hei, a neitu te hi ka nau te an ni bawk a, enkawl tu te hi maw he kan khaw chhuak, Thentlang khaw chhuak te an nia, ka mi vang khan ka intitlang nel a, ti hian hla deuh hlek mahse ka va pan ve tlam tlam nen. A va tha ve a ni, a dream lo hi eng enge nia, football tih te, sports lampang te hi a hmain i lo khel ve tawh thin, i lo ti ve tawh thin em? Aw, i tui ve thawk ni maw? Football, sport lampang hi chu ka tui hrim hrim a, keimah chuan khelh loh mang hi ka nei lo, tennis hi ka la khel lo a bak hi chu. He Chianglai Mizoram a awm chin angah hi chuan ka khel ve deuh vek tawh a ni. Ka tui bawk a keimah hi maw. A ni tak chu. A ni tunlai te in buai nasa thin em? Eng nge program hrang hrang te tam awm sia. Tunlai tak chu hei program a tlem zawk a, kum laihawl a nih vang hian program a tlem a. Chuvang chuanin kan awl rih a, var thla te leh kum thar tir chho hi kan buai ve hun laina Pathian zarah kum lei hawl hi chuan kan awl ve thin. Ni e.
Chuanin hei gym ah te inhmel te kan lo hmu a, tun tun hnaiah Mizo a bikin thlalai te zingah Eng nge niang fitness te hriselna te kan ngai pawimawh thar em em a, hemi chungchangah hianin sawi duh eng emaw ni tlem te pawh i lo nei thei a, ka hmeh khat velin i han sawi sak ve. Hrim hrim lah i lo hmuh dan te leh eng nge niang thalai te hianin ka ngang nge tut zel ila i tih dan te tih ang kha. Lam awm e. Nia hei gym. Mai ni lo e, work out hrim hrim pawh leh exercise hrang hrang te pawh ni ang a, heng hi mihring hian kan taksa hian a mamawh em em mai a, hei keini pawh intekhin an hmang ta ila, thingtlang hnathawk kan ni ta a ni, e nitin e fein hlothloin hun kan hmang a, khati hun lai kha chuan Ke in loh theih loin ke em nga, ke em ruk, ke em sawm thlengin kan kal thin a. Khami kha kan taksa lo fit a, ih, eng emaw thut angah pawh intihsiak ang chi te eng emaw thut pawh lo awm se kan ti thei nghal mai zel a ni. Ih, chuan keng kan han hahdam tak kum hnih em pawh, ih, Aizawlah kan la awm lo a, kan han hahdam a, kan taksa kha a chhe chak em em mai a ni. Kan dam lo, kan dam lo mai keimahah hian a chiang a. Chuvang chuan taksa hriselna hi a pawimawh ka ti. Tin a bikin tunlai tha lai chuan tleirawl te te pawh kan ni. I kan kal hlek a, hmeichhia mipa pawh kan nia. Zanah te leh hmun hrang hrang kan han kal a. Drinks kan uar em em mai ni. Zu emaw, beer emaw, eng eng emaw. Riltei thil, aw, zuk leh hmuang te pawh a ni ang. Khang ang kha kan taksa hian a mamawh tam lo a ni. Chu ai chuan khatia ang kan lo ti thin a nih phei chuan. Exercise la tha ila tichuan kan taksa chhe lutuk tur kha a veng dawn a ni. Chuvang chuan gym kan then awm ai maw, kan vengah awm a nih chuan tha lai te tam thei ang ber kal sauh sauh ila. Tun ang lai phei chuan sport avang hian mi ding chhuak tam tak an awm tawh a, chuvang chuanin tha lai te hnenah

Hale thirtute chibai kan buk leh vek che u hei tunah hian GS te fitpro gym ah kan awm a hei kan leng lut a an gym te khan han fang kual a nuam em em mai a tichuan hei ka bula thu te hi zawhna kan zawh hma in self introduction min nei sak che a tha awm e umm
Kei hi i MSG ka nia, MSG tih mai ang chuan hemi gym, GSJ gym ah hianin i reception in ka awm a, chuan chu chu i get awm a.
Aww, a i thawhna rei tawh em? I awmna rei tawh em helai hmunah? Kum hnih, Sang hnih, Sawmhnih pali, April thla khan. A nih i workout ve thin hrim hrim em? Kan hre chak. A ve zeuh zeuh. Aww, aww.
Aww leh lawng awm e. Tichuanin a piahah thu kha khawngaihin introduction Ah, ka ming hi Robert L. Tau a nia. Robs min ti mai a, JSJ member, senior, ti deuhin hei vawiina a neitu ten awm loa interview turin ka rawn chhu chhuak ve hlawl mai ni. Ah, a ni sir, Robs hi ka ko mai cheng a, i workout na reituim helai hmunah hian. Aw, Sanghnih sawm pasarih, August nili, tha leh nili hian kum kuana. Ka hmang ve dawn e he gym a. Ka nei tu tawh khawp mai. Locker hran pawh ka nei thlap dawn. Ni chu a nei tu ang tak tak i ni tawh ani chu tiraw. Awle. A zawhna dan kan inzawh leh hma in Miss MSc kha kan zawt ve hlawk anga in location hi chiang leh zual zawk khan min han hrilh a i lo kal duh tam tak te pawh khan lo awm thei a chu mite tan a awlsam zawk nan chuan
i kan kan awmna hi Khatla Peter Street. Bandhan Bank hnuaiah a chutah chuan. A ni tunah hian member hi engzat vel nge awm ang?
Sang khat leh engzat chiah hi ka chiang ta lo, sang khat chu kan chuang. An va tam ve ni chuan regular pawh an tam tham hle ang a?
Kan zia ve ang reng. Regular te hi an regular em em a maw? An pai mak hawk mai. Tichuan i in gym timing hi min han hrilh leh la. Zing lamah hianin dar uk atanga dar sawm pakhat a nia. Chuan chawhnu lampangah hianin dar thum atanga zan dar huam. A ni tak chu.
A ni gym fees te leh admission fee tih ang te kha min han sawisak leh la.
Admission hi kan titlawm tawh khawp mai a maw? za kan ti tawh a tunah hian chuanin monthly fee hi sang hnih a nia chuan umm aw chu chu ni deuh mai aw aw aw ani tak chu awle a saropa kha kan han inzawh chhun zawm leh nghal anga i kha i i sawi dan kal bang khan i kalna kha a rei tawh hle a i a ni hetlai eng nge niang a gym ah i kal renna chhan eng nge ti nge i eng nge a nuam i ti mi tih ang te pawh kha hriat a chak awm. Umm, ah, a nuam a, tin a neitu te an fel a, hei Sarbia te, ah, tlangval lal biak hlu a nia, brigade ah sawn an awm a, neitu pa a nia, JSJ, tin trainer an nen bawk a, chuan kan trainer miss par hi a awm bawk a, ka kal tirh khan, enge kan thiante khan kal ve ang. Kal ve erawh khan te hei kan inkhel thin ni tun hma chuan ama erawh chu enge mahni hna te kan han neih chhoh tak ah khan kan inkhel hman ta lutuk lo a, ama erawh chu sport kha kan lo tui ve sia, gym work out te kha kan han chak ve ta ti kha kan han kal ve rawi a, hei milo welcome tha khawp mai a, ama erawh chu enge special deuh a intih treatment kha kan dawng chuang lo a ti khan. Hei kohhran leh khawtlang deuh hi ni mai, a inti thu thu kha neitu kan ni a, tin a nuam a kan gym hi kum khatah hian picnic kan nei loh hian kum khatah hian enge vawikhat tal hi chaw eikhawm kan nei thin a, tin hei a member a te hi an fel hrim hrim bawk a, hei mipa ngai tak tak an awm a, tin enge rawn bawltu te, tubakah hei sportman tin Enge weight lifter ang chi hi kan tam vak lo ni keng hi chu pali an sat buk ang che athletes gym ang deuh hi nia hei sport person an tam a basketball te footballer te a rinpui a tuna usa a table tennis champion te pawh ha hemi a ang kal a chuan sang te a boxer tih te tin hei msl basketball chu an tam a tin mpl club te pawh an rawn kal a chen cricket club te pawh a club angin an kal tir thin a chu chu hei i Keini ang tan chuan a nuam fek deuh deuh, rit deuh deuh chuai ang chi, lian pui pui khan a awm lo a, hei sport man an nih vangah hei thil kha kan inhrilh nasa a ni. Tin, i Apollo Nutrition nei chu a kan sawi belh duh chu a nghakah hi rawn kal bawk a, ani khan hei thil hrang hrang te min hrilh thin a ni. Khatiang kha Mark-an chuan hei keini tan chuan a nuam a, tin family ang tak takin an awm a, a chang leh hei Kita ring te han a u hluai a, pam tu ti han tho khom a chang len e takian a then in han ti kho. Chu vang chuan kan ji mi chu nuam a a inti nei tu tu ta hi ni mai kohhran leh khawtlang ang deuh khan ni mai chu chu ka sawi thei tawk ni rau se. Ani an machine te an equipment te hi thlai ti tawk kema in bel bawl dan hrim hrim ah hian enge a sawi duh i neih hrim hrim. Umm a nuam a a chhan chu i Enge kan gym neitute hei Miss MSC te pawh kan duh hunah chuan an lo awm thlap thlap mai a ni Taime ang kha ti ang kha. I a changin hman hma deuh te, changin hman hma lo te tin i sorkar hnathawk te pawh tlai lampanga kal thin te pawh zan lampanga te zingah te kha ti ang kha an awm a. Mi chi hrang hrang tin nutling te, patling te pawh an kal a. Kha ti ang kha hei inpawh takin tun hma kan hmel hriat ngai lo entin a kan lo hriat tho si te nge kan kawm phak lo kan ngaih

Purpose The last excuse was never external it was internal A story I repeated long enough to believe it And the moment I stopped believing it everything changed. Aw le, hmasa in thlir tute chu bai kan buk leh se u. BBFAM vlogging kal zel ah hei tunah hian Reborn Gym ah kan awm a, zawh na kan in zawh hma in hei ka bula ding hi Matetea a ni a, Reborn Gym nei tu a ni a, ih. A lo kal duh te'n an hriat awlsam zawk nan in location hi a chiang zawkin mi ha an i hrilh hmasa la. Aw, kei ni hi khat la, khat la Bethel an ti mai a, hetah Presbyterian biakin piah deuh a ni mai hriat theih dan tur chuan maw? Aw le, Mathete hi BBFAM OB lo ni tawh kha a ni a. Tichuan hei tunah hian Fitness Association ah hianin enge nangmah member nihna te in a eng tunah hian

A, tunah tak chuan ka van sawi mai thei lo a, zat taka chu maw an awm ve nual Pathian zarah. A, a ni, in dream hi reborn dream hi eng tik atanga in din kha nge? A, two thousand seventeen July a nia, tunah eng tun thlai hian kum puan a ching ve chiah ni chu. A, a ni le sawi lo hawm e. Tichuanin a, in dream fee te, a, engangin nge admission e, admission fee tih te chuan trial te kha rawn nei thei em? Khang te kha min sawi sak leh la. A, dream hi Membership hi one thousand five hundred sangkhat zanga a nia chuan gym pangai hi sangkhat a nia chuan class hi ih boxing fitness class leh fat loss class hi kan nia chu chu sangkhat zanga monthly in chung chu ni deuh a ni. Ani lo trial ve duh ta cheng chak vel ngei ka hmang lo. Daily hi chuan chengza a ni mai. Ani tak chu a nih kha. Kan i lo sawi tawh ang khanin fitness lam pang pawh i lo hmelhriatna tel rei tawh a, i lo tih chhohna thuaw rei tawh a. I Reborn Gym hi eng vanga a din ngei i nih tih kha hriat a chak awm. Nia, a hmain kan tleirawl chhoh ten gym te kan kal ve nasat a, khangah te sawtah zarkawt physique gym ah sawn Kan thian ho khan kan kal ve thin a khat atang khan tikhan kan han ti chho a chuan a tirah chuan ka tum em em pawh a ni lo a i coaching kal pah te khan part time khan trainer te khan kan han thawk a khati khan mi gym ah te kan han thawh kual trainer anga kan awm hnu ah khan tikhan din duh na thinlung te kha alo awm ve a chutiang chuan kan rawn din chho ve deuh rawi a ni deuh ber mai. Ania nuam i ti hrim hrim em hetiang anga mahni in Eng nge niang ownership han nei a, mahni tuina ngeia han kal kha nuam i ti em? Nia, a nuam khawp mai aw, leh tuina ber te lo nia maw? Ka ti a, mahni eizawn nana han hman nghal theih kha chu a nuam chu ni mai. Aw, hei BBFAM hruaitu hlui nihna angin eng nge BBFAM hi i lo hmuh dan ti chuan hei an kal phungah hianin i thahnem ngaihna te pawh kha i lo la nei theih a, khangah khanin sawi duh te pawh i neih ka ring. Nia a ka la in la mi hrang vak lo a hei ti mai ang a neitu ang reng khan ka rilru ala awm a eizawnna te leh kohhran khawtlang leh pawl dang hrang hrang vangin kan tel rih lo ka deuh kha ni mai a a tha ka ti khawp mai a tunah te pawh hei i tihian festival ang te pawh khan kalpui a kan gym te pawh kan tel ve deuh reng zel a title te chi hrang hrang te pawh Pathian zara kan lo la ve nual tawh a khatiang ah khan a gym ang te leh a mimal ang te pawn In promote na tha tak angin ka hria chu bakah hemi tha lai zawng zawng tan i fitness promote nana tha ka ti a i tuna an tih zel tur an ti la kan na ni zawk mang chu an tih zel turah te pawh hian i hei tungpum te pawh hi Pathian zar dam chuan i players te rawn neih ve leh ngei kan tum a kan ngai hlu a a tha ka ti khawp mai han duh khawp lo na em em chu ka nei rih lo tunah chuan. Nia hei BBFM lam pang hian in kum tawp ah hian Mister Mizoram te kha an thlang leh dawn in kan hria a chuan chutah chuan tel in tum tih na Nia hei tel thei te kan nei a, an awm chuan kan rawn tel ve leh ang keini pawh. A le, a tha berin thlen theihna duhsakna kan hlan nghal a che u. Aw hei tuna hian ka bulah hian Reborn Gym trainer te an ding a, zawhna kan inzawh hmain self introduction min neih sawm hmasa se, tha awm e, helang pang atang hian tan mai ang. Kei hi Cross min han zualak a ni a, tunah hian trainer angin gym, Reborn Gym ah hian ka awm a ni.
Aw kei hi Christopher ms hlua ka ni a trainer pakhat ka ni Reborn Gym ah hian
kei hi Francis Malsawm Dawngkim ah ka ni a tui coach ho lah an cheng a tunah hianin personal ang in personal trainer ang in ka awm ni chu aw aw aw ani helai hmunah hian inawm na a rei tawh em? Keimah tak hi two thousand Twenty one nge twenty two ka chiang lo twenty two ni mai thei tih ka lo awh awh a nih chu aw chuan kei hi sang hnih sawm hnih leh pali kum lai hawl vel tawng khan ka thawk ve a ni hian
kei hi sang hnih sawm hnih panga ni kum khan ka thawk tan a kum khat ka la thawk tling lo deuh a nih chu a ni in gym timing hi min han hrilh leh ula tih a tunge min hrilh aw zing ah hian in zing dar ruk atanga dar kua a ni a chuan chawhnu lam hi dar hnih vel atang. Zan dâria thleng a nia, amaherawh chu kan gym timing hi member thenkhat hna thawk te leh thu lam kal duh te'n awm thin a, hetiang kha chuan gym hi a neitu te an zau a, tikhanin kan khar chuang lo va, amaherawh chu trainer awm timing a chu zingah six to nine a nia, tlai lamah dardi atanga dar a ni a, zana.

Routine hi anmahni duh dan ang te, entirhan harsa nan lo nei te dik pawhin khi khan anmahni mamawh ang zel khan kan siam rem mai thin ta a. Tin, personal trainer hi kan awm nual bawk ta a. Keimahni ah pawh hianin tuna awm loah pawh hian pahnih pathum hi an awm mek bawk a, personal bik a trainer awm hi maw. Chute chu anmahni duh dan a zir khan gym pangngai anga member pangngai an duh pawn. Putin min siam zak ula chuti ang khatiang harsat na kha nei an tih kha tikhang kan siam rem mai a, kha chu anmahni duh dan ang a zir zel khan kan siam rem mai thin. Ani arm wrestling lampang te he in gym ah hian eng eng te nge training in pek hi arm wrestling tih te body building lampang ang chi te eng nge kha khan han hre leh la. Hemi gym floor pangai lo ah hian in fat loss class hi kan nei a maw? Zinga leh. zanah hian an kal thin a. Chu chu khawi hmunah nge a inneih a? Hnuai hnuai lehah hianin floor kan la nei tho ta a, chutah chuan fat loss class leh boxing hi kan kalpui ve mek a, amaherawh chu vawiin hi khatiang class ho kha an chawlh ni a nia, Saturday an kan kal ngai lem lo a chu maw. A ni tak chu. Aw hei Reborn Gym hianin trainer an nei tha em em mai a, an ni hi eng eng certified nge an ni tih kha kan hre chak a, chu chu min han hrilh chiang se, course hianin han chhang hmasa ber se. Aw tunah hian pmkvy hnuaiah khan strength and conditioning coach ah khan certificate ka nei a ni.
Aw kei hi K eleven school of fitness sciences New Delhi atang ah fitness instructor leh personal training kha ka zuk zo a, tin Australian life saving academy atang khanin diploma leh certificate kha ka zo bawk a ni.
Kei hi Classic Fitness Academy New Delhi atangin ka CFT Certified Fitness Trainer leh CPT Certified Personal Trainer kha ERAPS Level four kha ka zo a ni. Aw e, in rawn chhuahna pawh kha a na mai lo, a tu ru hlawm khawp mai. In helaia rawn workout thin te pawh tha taka in lo train ngei kha a rinawm tlat a ni. Tichuanin i in gym ah hianin eng ang mite nge lo kal nasa ber thin a kum naupang atanga upa ber ah enge niang u kum upa lampang ang angah khanin eng ang lampang nge tha lai te mi rawn kal nasa ber tih kha kum sawm kum sawm hnih atanga sawmthum inkar vel hi a tam ber hi chu kan ni eng emaw? Tiang vel ang chu kan ni a, a lai kan tha hnem ber kan ni a. Chuan a tawpna Sir Francis-a kha kan zawt lawk ang a, i thalai te hianin eng nge fitness hi kan eng nge niang kan tui chilh chho zel in i hria em, i hmuh dan tlem a zawngin han hrilh a.
Tunah chuan eng nia, ti ve khang lak ila kan gym kal tirh lai chuan man chawi rit chawi tih kha kan ni thin ta, ve in hman a. Tunah chuanin thalaite an lo changkang ta a, fitness lamah chuan heng kan ngai chho em em mai a, gym kal daih a intih hmu a, hei hi tha ka ti lutuk a, fitness lifestyle hi mitin nunah hian thalai hian min pui chho zel zel a, tunah hian Mizo te pawh hi kan dam rei in ka ring ti chu tha khawp mai a, tha ka ti a.